السلام علیکم ویور کیا حال چال ہے امید کرے سو یار دوست احباب سب فیملی ممبر یوٹیوب دے تندرست فٹ فاٹ ہوسن ویور بھی ہوسن آپ سب خیریت ہے طبیعت سے ٹھیک ہے ویور گرمی ہے بیٹھے ہیں تے ولاگ سٹارٹ کر کے دے خوبصورت جے ویلیج لائف دا پیارے پیارے نظارے تے گرمی تا ویور والوں میں زور دیتا کو پتہ ہے ٹرین گزر گئی ٹرین دا نظارہ تا کو دکھایا ہے خوبصورت جی ہاں اور میں چس ہے ہو سی ٹرین گزر دے تے باقی سناؤ سب خیریت ہے نا ٹھیک ٹھاک ہے تے تساں ڈیدے پے ہو یوٹیوب چینل سلیم کھوکھے آلا ایں اس گل اتھیا بیٹھا کہ اندرو یعنی کہ ریڈ کلر نظر دے این سائیڈ دے چہرہ صاف کلیئر نظر دے تے باقی امید کرے اس تو سڑا سرائیکی کلچر دا ویلاگ پسند آندا اسی پسند کیتا کرو ہم اپنا کیتے کرو برا تڑا سپیشل پرسن ہے اور جلد جلد جتنے بھی دوست احباب سڑا چینل دے نویں نویں ہیں سڑا چینل سبسکرائب کرے سن سبسکرائب کیتے بغیر ویسن کہنا ساڑی ویڈیو ڈٹھی کرو تا دل تو شکر گزار ہیں ساڑی ویڈیو واچ کیتی کرو واچ کرن دا مطلب یہ ہوندے کہ ساڑا ٹائم ود ویسی ٹائم بدن دے نال ساڑا روزی روٹی دا سلسلہ چالو تھی ویسی تے باقی یاج دا ویلاگ کریزو اساں دلچسپ خوبصورت جیاں گرمی دا ہے زور دی ویوا لیکن کوئی ٹینشن کیا نہیں اللہ پارو خیر اللہ پاک ہمت دے سی اس سائیڈ دے بھی شربت علی ریڈی لگی ہوئی ہے چوک دے بھی آمد و رفت بہوں گھاٹے گرمی دی وجہ تو کر کے تے باقی تک لکھے سو خوبصورت جیسے ریکی کلچر دے نظام پیارے پیارے ویلیج لائف دے تیڈو ماشاءاللہ اساں سامان دا دڑا لا رکھیا سارا سامان اپنے کیبن وچ سیٹ کرینے آں کوئی چیزاں سارے کول شارٹ ہن تے او ماشاءاللہ سارا سامان منگائے سارا سامان منگا کے سیٹ کرے سوں سیٹ کر کے خوبصورت جیاں اپنا روزی روٹی کرے سوں روزی روٹی توں بعد تہاڈو کو پیارا جیاں ساڈے پیارے پیارے محبت کرن والے ویوراں کو سبسکرائب کرن والیاں کو محبت کرن والیاں کو سلوٹ کرن والیاں کو تہہ دل توں اساں شکر گزار ہیں انہاں دا اور انہاں کو اساں پیارا جیاں ولاگ وی ڈکھیسوں ہن اتھاں تھیساں میں ڈیکھو میڈا چہرہ فل ریڈ کلر دا آندا پیو سی لیکن اتھاں تھیون نال نہ تھوڑا چہرہ صاف آندے کلیئر آندے باقی راو نال نال ولاگ کرے نے دلچسپ اگاں چلدے ہیں ولاگ دی سٹوری بنے سو پیارا جی ہاں ایڈو سارا استاد آصف صاحب اور بھی آئے ہوئے ماشاءاللہ اے وی جال دا ساری ویرل جال اے ہے کیونکہ ویرل ساری ویڈیو ان جال دے تلے تھی سی جڑے انشاءاللہ حوصلے اندے امید ہے حوصلے بلند ہیں حوصلے کامیاب رکھے سو

ماشاء اللہ وی آئی پی کر کے نا پپو بناو دے پپو وی آئی پی سٹنڈر دا وی آئی پی خوبصورت جی ہاں کیونکہ اس روشنی دی وجہ تو کر کے چہرہ صاف نہیں آندا پیا چیک کرو کیا بات ہے ویور یہ سارا ملنگ ہے گنگا ہے تے بڑا پروٹوکول ہے ویور برال ماشاء اللہ کے ویور تے ویور سنی وے نا تے اے اے سڑا اپنا سجن بھی ہے ملنگ بھی ہے تے گنگا بھی ہے اے سن دے پے وین آدھے لائک سبسکرائب سلیم بھائی کو فالو شیئر کرو تے آج نا پروٹوکول بنایا ہے وی آئی پی لش پاش کیتا ہے جمعہ دا دے ہیں ماشاءاللہ تاکو جمعہ مبارک تھی گیا اور ہندے طرف جمعہ مبارک تھی گیا ہاں ماشاءاللہ

سن لو ویور اے گانا سنوا کی دے سی نال مائیے بھی دوڑے بھی سنوا کی دے سی ہن ساری کھڑکیں دے ساری کھڑکے سو جی جی کوئی تعاون کرو بھرار 5 روپے دا یار ماڑے بندے ساری کیا کھڑکاونی دسو
تارا توک بن دے ویور دسو اجاز ملنگ ملنگ گولو لنگر گینے توک بن دے ہی گال دے توجہ تھی دی ہے تساں لنگر پیو، سگڑ پیو، سگڑ پیون، ساڈے کول چاہ پیون، بوتل پیون، حاضر ہیں لیکن اے آدھن سائیں لنگر دیو، اے لنگر آلا خاطہ غلط ہے ویور۔ غلط نہیں نا۔
سنگت غلط ہے نا یار۔ یار اے بھی نوکری ہوندی ہے، ملنگا دی نوکری ملنگ لائیں دن بھی لالا تساں ونجو۔ کوئی پنج ڈاہ روپے تساں وی مانگ مونگ کے گزارے کرو ہاں
تے یار دیکھ نا ویور یہ کو سمجھاوے بندہ ملنگاں دی نوکری اساں آپ جو ملنگ ہیں چلو ساڈے چینل کو سبسکرائب کرن دا آکھو نا یوٹیوب چینل سلیم کھوکھے والا یوٹیوب چینل سلیم بھائی کھوکھے والا ہاں اسے سبسکرائب فالو شیئر کر دیں اس کو سبسکرائب

ایلو سر احمد ودے تھیا کیا کریں دا ودے ہیں ڈی ڈی علاقے لکھا جی احمد سارا ویور کھیڑ دا ودے نکا جی احمد میں دا چساں چاہی کھڑے کھیڑ دے کھیڑ دے باقی ماشاءاللہ موسم ٹھنڈا تھی گیا ہے انو جناب مزدور اور لگے ہوئے کام کار تھی دا پہ تے ساڑی ویرل جال ہے ماشاءاللہ خوبصورت جی ہاں تے باقی ویلاگ دا کریزو خوبصورت جی ہاں نالی تھا ہی دا آج اینڈ ایگو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے جی سائیکل ہی چاہتا کھڑے اوئے اچھا سنگت ماشاءاللہ ماحول خوبصورت ہے آج دا ویلوگ بن گئے وی آئی پی تے ویلوگ اساں زیادہ آج وڈا کرے سو کہنا ویلوگ ساڑا درمیانہ جی تھائیں تھائیں بنائے خوبصورت جیاں تے پیارے پیارے سریکی نظارے دکھائیں تے پیاری پیاری خوبصورت جی سریکی ثقافتاں دکھائیں تے باقی کوئی غلطی کوتاہی ہوئے تا تھوڑا بھرا معذرت کھائیں سپیشل پرسن بھی ہے تے ہیلپ سپورٹ دی تھوڑا حق بن دے ساکو سپورٹ ہیلپ کرے اور انشاءاللہ خوبصورت جے ویلاگ بار نیکسٹ ٹائم گھن کے اساں آسو پیارا جی ہاں تے کوئی غلطی کوتا ہی ہو تے اساں کرے سو معذرت تا دلو تے باقی کرو محبتہ ہوں ویڈیو سکپ نہیں کرنی ویڈیو واچ کرنی ہے بلا مل سو نیکسٹ خوبصورت جے پیج نال وال فیس بک پیج بھی فالو کرنے اور ڈے سو اجازتاں پیارا جے ویلاگ نال سلیم کھو کے اللہ اللہ حافظ